Ma konx nafx irrid, verità. U fej kont nara, per eżempju, nħares lejn, per eżempju, oħti, ndem kienet tgħid eh nixtieq baby, nixtieq. Jiena qatt ma kelli dil-ħajra, infatti kont naħseb li qas għandi motherly instinct u ma bżajċ. U għalfem din ibża minn xi ħaġa li għadha qas biġrat. Mela jiena jekk ħanara, jekk ħanejx fil-futur, Qed nimlew il-preżent ikollu anzjetà u l-preżent qed nitilfu. Kieku Alla jerġa' jkolli tfal f'ħajja oħra, inġibhom ta' din l-età wara li nkun ħdimt fuq innifsi. It-tfal qed iżommu t-tifla ta' ġo fija, the girly Annabelle. Eli, Ħajja l-ħin kollu.
Illum fuq Kelmiet ma' Bambinelli għandna lil Anabel, nilqgħek magħna Anabel. Grazzi tal-istedina.
Minn qalbi, Anabel hija oħt ir-raġel tiegħi, jiġifieri t-tija tat-tfal tiegħi. Hija mamà ta' żewġt itfal, Ekku, għandhom two u one ta' Ellie Conina u kif ukoll l-owner ta' Sweet Carnations Holistic Wellness Centre ġewwa Ħaż-Żebbuġ li toħodni ħsieb il-kura tad-dwiefer u ta' wiċċi. U hopefully sa ta' ġismi kollu insomma. Mela. Kulħadd ikollu bżonn dik in-naqgħa touch, le le. Importanti, ħin għalina importanti. Veru, importanti ħafna. Mela, illum ħa niddiskutu suġġett. L-ewwel nett din is-sena f'dan l-istaġun ta' Kelmiet ma' Bambinelli li ħassejt li kien hemm missing mis-sena l-oħra kien l-esperjenzi personali. Nitgħallmu ħafna m'għand il-professjonisti, però wkoll nitgħallmu ħafna m'għand xulxin u din ġieli narawha meta nitkellmu omm ma' omm, nagħtu l-pariri lil xulxin u nitgħallmu ħafna mill-esperjenzi, mill-iżbalji u mill-affarijiet tajbin li jagħmlu l-familjari u l-ħbieb tagħna. Allura xtaqt indaħħal dik it-touch ta' esperjenzi personali li bihom jista' jitgħallem ħaddieħor min ikun qed jismagħna kif ukoll nagħmlu kuraġġ lil ħaddieħor fil-każ tas-suġġett tal-lum. Jien din ara meta meta nara l-iżbalji ta' ħaddieħor, I take it as a blessing. Li din hija tagħlima li tsejvni li nagħmel dak l-iżball jien u fl-istess ħin qed bagħti għalji inti, imma jiena għalija kienet tagħlima. Allura Taf kif? Eżatt. Tseqen something extra. Eżatt.
Għax ifhem, fil-verità l-iżbalji dak hu s-sabiħ tagħhom li mhux tħossok ħażin li għamilthom, li tħares lejhom b'mod li tista' titgħallem minnhom 'il quddiem. Eżatt. U l-istess jekk jagħmel żball ħaddieħor li mhux As a growth. we blame, anzi ħa nara x'ħa nitgħallem minnu. Eżatt. Nalla għamlu hu għax kif qed tgħid inti għad Ekku. salvani milli ma għamiltux jien. Mela, illum ħa niddiskutu s-suġġett ta' li nibdew familja Iżjed tard fil-ħajja, jiġifieri qed ngħidu aħna late thirties pereżempju. Guilty.
Li ħafna nies ishom jarawha bħala le jekk wasalt sa 35 u ma rnexxilix mela hemmhekk ħa nidħol ferja li isma' ħjar le. Għad diversi raġunijiet jistgħu jkunu. Iktar ma jgħaddi żmien l-età medja tal-imara issirhom dejjem tola. Naħseb in-nanniet tagħna kienu jsiru ommijiet ta' 18, 20 sena, kienu jiżżewġu ta' xi 18 u ikollhom baby mill-ewwel. U mbagħad rajna l-ġenerazzjoni ta' wara li kienu jkunu forsi bidu ta' 20s, nofsi 20s, forsi jkunu kien hemm lejn l-aħħar ta' 20s. Issa, l-aħħar li qrajt, li l-età medja li mara issurhom hija bejn 32 to 35. Għax ovvjament illum in-nisa saru jistudjaw, ikollhom il-karriera tagħhom, iridu jistabbilixxu l-karriera tagħhom u ma ttihomx tort għaliex ovvjament once li jiġu tfal il-piż għalkemm hawn irġiel li jkunu hands on il-piż jaqa' fuq l-omm u hija l-omm li jkollha titfa' ftit il-karriera tagħha ta' sajd, jiġifieri eħe li tista' tagħmel u jirnexxilek takkwista qabel jiġu tfal fil-verità ħa tkun qed tifrankah minn wara. Mela, inti sirt omm ta' 30 38. 38, kont ħatalaq 39. Inqbad pregnant, le, kont ħatalaq 38, għolli. Kont ħatalaq 38. Meta kelli l-ewwel wieħed. Kim nixtieqek tesperjenz għaw tixxerja magħna l-esperjenza tiegħek ta' x'waslek biex tagħżel lis-sirhom ta' dik l-età u mhux qabel.
Waħda mill-affarijiet kienet ma kontx naf xirrit, verità. U fej kont nara, per eżempju, nħares lejn, per eżempju, uħti, ndem kienet tgħid eħ nixtieq baby, nixtieq. Jiena qatt ma kelli din ħajra, infatti kont naħseb li qas għandi motherly instinct, mentri it wasn't that. Jien fil-verità kelli biża', u rrealizzajt x'inhi dil-biża' hija meta kelli tir tifor u kelli boyfriend long distance u dak iż-żmien of long distance ovvjament text, video calls bla bla bla jew niltaqgħu irid insiefer u bagħatli message plain, do you ever want kids? Qatt ma nafx ħawwieġbu, hemm tlett ijiem qatt biss nibgħatlu. Ghosted, literally. U l-ħaġa hi mhux għax rid naħrabha, jien ma kontx naf x'irrid. Allura l-ħaġa kienet all right, do I ever want kids? Yes or no? Hm. Jekk parti minni hemm yes, jekk parti żgħira kienet iva, mela x'qed iżommni milli nagħmilha? Kienet il-biża'. Issa x'biża' hemm ħafna biżgħat, hemm ma kinitx il-biża' li għax qed nikber u jista' jkun hemm xi diżabilità jew whatever għax jien nemmen li jekk Alla jibgħatlek xi ħaġa għax minn hemm kellek tgħaddi, sinjal li hemm xi ħaġa oħra li jien x'niggwadanja minnha, ġifieri ma kinitx dik. Kienet il-biża' li jien mhux ħa jkolli ħin għal din it-tarbija. Għax għalija li tagħti l-ħin il-persuna Hija xi ħaġa kbira ħafna. U tant ħajti kienet minn xogħol għal ieħor, dak iż-żmien ukoll kelli l-business tiegħi. I lacked boundaries, ma kontx naf ngħid le għal ċertu ħinijiet, ma kontx naf ngħid le għal ċertu xogħol. U tiġi mbagħad fi stat fejn tirrealizza li isma' għandi bżonn naħdem fuq innifsi. Għaliex mela jekk ma nafx ngħid li għal ċertu xogħol it's a question of money. I want to earn more of it's a question ta' mm, mhux qed jirnexxieli dil-persuna jgħidilha le dak il-ħin ma nistax. U dik kienet, ġifieri anka għand terapisti mort biex nipprova nidentifika x'inhu jiġri. Jien għala qed inżomm da xogħol kollu, għala qed niġi exhausted, minn xi qed naħrab. U ġej f'punt fejn u mbagħad wasalt li rrid naħdem fuq innifsi, the next step kienet naħdem fuq innifsi, nara jien fejn qiegħda, nistabbilixxi boundaries, healthy boundaries fil-verità. U minn hemmhekk imbagħad we go for the next step. U realizzajt illi the next step hija li nsib il-persuna

Issa ma tkunx taf xa jiġri fil-verità. U hija ma Is-sidi rajt person biex ikun missier it-tfal tiegħi, the answer was eħe, bil-frilli u l-fjuri kien eħe, għax naf li l-partner li sibt ovvjament. So dik kienet ukoll waħda li rreżel kienet waħda mill-biżat kbar li kelli. All right.
Mela kont diġà stabbilixxejt li l-biża' tiegħi kienet li ma nsibx ħin għat-tarbija. Ħdimt fuq innifsi u rrealizzajt li ma kellix ċertu affarijiet u dawn bdejt nistabbilixxihom naqra naqra. All right.
U mbagħad ovvjament it-tarbija ma kontx ħa nagħmilha waħdi, mela ridt ngħeleb ukoll biża' oħra, dal-persuna ħa jkun l-aħjar persuna għal uliedi. Once li sibt dik u ħassejta xi mbagħad ovvjament meta ħnim fuq innifsi bdejt inħoss li l-gut feeling nista' nafdaħ iktar, mhm. meta stabilixxej dik true my gut feeling at the end of the day, mbagħad hemmhekk kont lesta ngħid eħe.

Mhux għax f'għidek, ma insomma hekk ġew, u m'għandix dispjaċir lanqas apparti l il-kelb fl-istess ġurnata. Ma dak biex taqgħod it-tlieta ta' fuq il-bonna ta' eżatt.
Xtaqt li jkunu flimkien għax mela l-ewwel net ma xtaqx li jkolli tarbija waħda issa dan fuq qed nitkellem. Mhm. Eh, ma xkun ħadd għandu opinjoni differenti. Jiena żewġ għandi uħti kbar u ħija iżgħar u naf li ma nistax nimmaġina ħajti mingħajrhom. Niġġieldu? Ġieli nġieldu. Nitkellmu kuljum? Aħna close inċeppru lil xulxin kuljum? Le. Imma ma nistax nimmaġina ħajti mingħajrhom. So ma rridx li dat-tifel jew tifla, whatever, jitrabbew mingħajr aħwa għalkemm xorta It-tfal tiegħi għandhom oħt u oħra min-naħa tal-missier. Bassi l age gap kbira. Eżatt, u dik kienet ukoll fuq moħħi mhm.
wet.
Taf kif l-ewwel net ma jiltaqgħux kuljum u secondly eħe nixtieq li dan jixxer jaħajtu ma' persuna oħra li hija iktar close fl-età. Mhm. Issa meta tikber fil-verità, il-closeness tal-età ma tibqax tħossha bejn u weħien minn snin imma li jisu daqsi. Nħares lejh, jew ħossni daqsu, jew ħossni daqsu tniżinżel. Jew taf kif ma narax id-differenza, meta konna żgħar kont tinħass ħafna. Żgur, eżatt, iktar ma iktar ma tikber. Ġifieri la jikbru 12 sena bejniethom mhux ħa taffettwa wis. Eżatt. Imma sa ma tasal għal dik l-età, there's quite a long stretch. Għax jidu jimmaturaw iż-żgħar biex jiġu jżomm fl-istess livell tal-kbar. Eżattament, eżattament. Jiġifieri dik kienet ir-raġuni għalxiex jien domt nistenna.
Issa kieku kellek terġa' tmur lura, tistenna daqshekk jew tmur jew tippjanhom qabel? Ara, ġieli ngħid u din xi ħaġa li nirraġuna, nsaqsiha lili nnifsi u nirraġuna ta' spiss. U dejjem nasal għall-istess risposta. Kieku kelli kieku kelli ngħix ħajja oħra u nibqa' niftakar dil-ħajja, nagħmel it-tfal t'għoxrin sena. Għaliex ovvjament għandi ċ-ċans nikber magħhom u kollox. Imma naf li mhux possibbli ħa niftakar dil-ħajja. Allura nippreferi li t-tfal nerġa' nagħmilhom ta' din l-età. U x'inhi r-raġuni? Mela ta' din l-età jiena dak il-ħolm li kelli meta kont żgħira, meta kont adoloxxenti u meta kont adulta żgħira ta' 20 sena, stajt iwettaqhom. Ġifieri s'issa jiena ma nħarisx lura u ngħid għax mhux qed ngħidlek m'hemm xejn li ngħid x'taqt tagħmel ta' u m'għamiltiex. U hija ma Imma mhux għax ma kellix iċ-ċans, mhm. għaliex jiena ħadd deċiżjonijiet differenti għalhekk ma mhm. sarux. Għax inħares lura ngħid ara mela jiena xtaqt nistudja, studjajt, xtaqt niftaħ ħanut. ħanut, u għamiltu, xtaqt insiefer, għamiltu, xtaqt noħroġ u nagħmel lejl barra, għamiltha. Taf kif? Allura qisu ma kien għad li xejn iktar innovattiv x'nagħmel. Tejli allura ġib żewġ titfal biex timla ħajtek. Il-verta vera jimlewlek ħajtek. Imma that was the next step without having regrets li jiena kien hemm xi ħaġa li mmissjajta fil-ħajja, so illum tgħidli timmissja li tagħmel lejl barra ngħidlek għax xejn. Namel li li barnin, ta' xo għal botil. Imma mux t-tixir li li barra u li xrob, ma nimmissjom xejn. Nimmissja li nsifer wahdi, I've done it so many times, li fil-verita, it was a nice experience, għamilta, nirrakomanda, in my 20s, in your 20s, eh, just go out and do it, travel the world. Jiena tgħidli llum il-ġurnata ssifer, issifer waħdek? Ngħidlek li jien prefer nieħu t-tfal miegħi. And I experienced that with them. Mhm. Għaliex hija xi ħaġa li kont diġà esperjenzajt. X'in esperjenzajta, jiena ma kien hemm ħadd li ċaħħadni minnha, jiena ma ma fost inċaħda minn xejn fil-verità. Mhm. I was free to do what I needed to do. Allura issa, ovvjament, dik il-freedom sa ċertu punt hemm għada, qed ngħid sa ċertu punt għax ovvjament bit-tfal mhux qed ngħidlek tittieħidlek tinbidel. Tinbidel, u eżatt.
Tinbidel.
Iċ-ċirkostanzi tal-ħajja jinbidlu. Eżatt.
U ħaġa oħra li kienet ukoll L-illum ngħid eħe nixtieq it-tfal ta' din l-età hija li llum il-ġurnata ma taffettwanix xejn ħaddieħor. Illum il-ġurnata nara isma' I know what I want, I know what's needed, this is my family and I take the decision. Illum ma jiġi Ovvjament, parti mill-biża li kelli qabel ta' tfal kienet ukoll eh, ħajtek tinbidel ta'. Ħajtek ma tibqax tiegħek ta'. Illallu kull elf storja, miljun storja tisma'. Vera, vera, tismagħha ħafna din. Tismagħha mhux b'intenzjoni ħażina, imma l-esperjenza ta' kull omm hija differenti. Eżatt. Illum ta' din l-età naf li dik hija l-esperjenza tiegħek. Nisimek, ma ma taffettwanix. U nuża wkoll fuq tfal. L-ġieli pereżempju jitla' fuq siġġu t-tifel u ngħidlu elik. Moħħok hemm. Ma ngħidlux iżel milli mhux ħa taqa', għalik moħħok hemm. U mbagħad ġieli ngħidlu, isma' jekk ħa tmur fit-tarf, il-probabbiltà hi li ħa taqa'. Issa jekk dan irid imur fit-tarf u jrid jaqa', that's his experience. Jiena ma ma jinħadd biex nisraqlu dik l-esperjenza. Jien meta mort fit-tarf bil-clumsiness kollha tiegħi, waqajt u nsabatt. U forsi hu għandu cat moves. Ma jaqax. That's his experience. Ara tgħallimt li immaturajt b'tali mod li kif ikolli nerġa' jkolli tfal f'ħajja oħra, inġibhom ta' din l-età wara li nkun ħdimt fuq innifsi. Żgur, għax inti għaddejt minn ċertu esperjenzi fil-ħajja li għallmuk u iktar ovvjament ma tistenna, aktar ħadd esperjenzi esperjenzi. U minn kull esperjenza ħadd titgħallem għax Eħe, allura inti isek għandek basket ta' esperjenzi ikbar minn ta' xaħat li huwa iżgħar li ovvjament jekk tużhom tajjeb dawk l-esperjenzi kif jiena ninsab ċerta x'nafek hekk qed tagħmel, qed tużhom bl-aħjar mod biex it-tfal ittihom l-esperjenzi. Tispjegalhom l-esperjenzi mod li kif nara hi through the experiences, mill-esperjenzi li għaddejt minnhom, it's not just an experience. Illum minn ċertu età xi immur lura, sa mort lura anke meta kont żgħira, żgħira żgħira, Rajthom minn perspettivi differenti biex jiena dak li ma servinix tlaqtu imma mhux just tlaqtu u xejjer mar-riħ, ħadt it-tagħlima and let go. Allura llum x'in niġi biex ngħaddi ċertu informazzjoni lit-tfal, mhux qed ngħidlek dejjem tkun hekk ta' għax ġieli I'm exhausted u dar-raġunament jiġi clouded ġo sħabha u ma nibqax nirraġuna, Imma l-maġġoranza tal-ħin hija meta niġi biex ngħaddi ċertu tagħlim lit-tfal nirrealizza li isma', anke jekk per eżempju ġara xi ħaġa, ma ma ma rridx inżidilhom it-trawmiet li huma tiegħi nitħu fuqhom, dik li qed nipprova ngħid.

U nimmaġina min jaf kemm iżommuk żgħar it-tfal. Jiena narak, jiena rajtek meta l-aqwan iż-żgħir taqbeż, taqbeż u togħla xi meta tiftakar meta ġie Olaf id-dar taqbeż u togħla u tiżfen.

Issa, bilfors tkun hemm miegħu, għax daw għal miskin għal tfal oħrajn kienu ħajqilbuh allura rrid immur miegħu u ngħinu jifraħ. U nurih kif jifraħ, u nurih li it's okay li tifraħ, u nurih li it's okay illi tkun tkun da xejn bela. Mem xejn biex Mem xejn ħażin, eżatt.
We're in a safe space, qegħdin man nies close tagħna. Aslikieku you just be yourself, you just enjoy it and that's it because this is life. Li mhux għax bilfors tkun ma' nies close. Eżatt. You just be yourself, if you feel like dancing and having fun, just do it. Issa, ovvjament, Kwa jara xilili li namela. Eżat, mux għal fejħej tal-lima.
Eżat, eżat. Kwa jara xilili li tfal, allura I have to be young. I have to stay young. Ju għej sitta.
And thanks to them I stay young u kol ġifiri. Għax xikultant un bad nuza anka li hija personali ġili nkunu tiċ nintefa nisfen għas nkun naf minn madwar nkun ġo babil. Literalment, u l-gost li nieħu huwa inkredibbli, ġifiri dil-ħaġa, thanks to them li jena tinfakkar li l-nifsi li that I have to stay young. Mhm. It's a Cycle? Circle?
Yes, tfal leħe, fil-verità jien naħseb li nemmen li jerġgħu għanqlu naftit memorji mitfulija tagħna, ġifieri. Di, mela, għajmu it-tifla ta' ġofija, tfal tiegħi għajmu l-tifla ta' ġofija li kien konti ġat naħdem fuq, għanti konti naħdem fuq il-nifsi, imma huma qed iżommu dik it-tifla ħin kollu preżenti. At least meta nkun magħhom, għax meta nkun ix-xogħol xi kultant dik it-tifla tkun ta' mhux dejjem tkun xi li toħroġ. Imma eħe, dik hija l-ispjegazzjoni. It-tfal qed iżommu t-tifla ta' ġo fija, di girly Annabel, Eli ħajja l-ħin kollu.
U taħseb li hemm ħanejtek, inti bdejt tgħid li naħseb ħafna fuq din li jekk kieku nerġa' mmur lura nżommhiex l-istess nżommhiex l-istess età jew nagħmilhomx qabel. X'inhi r-raġuni li taħseb ħafna? Taħseb li ġieli forsi tinkwetak li hemm xi żvantaġġi tagħha? As such le, imma ngħixu f'soċjetà fejn Jew f'pajjiż. Could be, mhm. Fejn meta pereżempju dak li jkun ngħidlu l-età tiegħi ħa nagħlaq 41. Mhm. Xahar oħra, xahar ieħor, xahar ieħor. Xahar ieħor issa. Li dak li jkun ngħidlu tfal tiegħi pereżempju għandhom one u two, il-lallu dom taħsibha. Fil-verità ma tafetwanix, imma still it gets me thinking. U ngħid, għalija it was a positive thing and it still is, għalhekk dejjem nagħqa l-istess answer, għall-istess risposta. Imbagħad it gets me thinking affarijiet oħra, għax imbagħad dak li jkun insaqsi, imma għala? Għax tgħallimt li nsaqsi. Bħal li tgħallem fil-verità mhux b'kurżità, imma għala? Għax hemm ħafna riskji ta' saħħa u hekk. Mbagħad ovvjament nirrealizza kemm xi kultant ngħixu f'ħafna biżgħat. Ħafna biża'.
Issa m'iniex bl-ebda mod ma jien qed ngħid illi go for it għax m'hemmx riskji. Mhux hekk. Imma riskji qegħdin hemm dejjem. Riskji hemm dejjem, eżatt. Ġifieri Imma jekk ħa nkun jiena vera nixtieq xi ħaġa u ħa nħalli l-biża' ta' xi ħaġa fil-futur tikkontrollani l-preżent, mela hemmhekk I'm failing somewhere. U dik li nipprova u għalhekk imbagħad taf kif, it gets me thinking and gets me asking and gets me realise Allura kuljum qed ikolli dat-tip ta' realizations, dik hi l-ħaġa. Li mbagħad meta xi ħadd ieħor iżgħar minni jistaqsini pereżempju ma bżajtx, tipo għalfejn għandi nibża' minn xi ħaġa li għadha qas biss ġrat. Mela jiena jekk ħa nara, jekk ħa ngħix fil-futur, Qed nimlew il-preżent kollu anzjetà u l-preżent qed nitilfu. Jekk ħa ngħix fil-passat għax fil-passat ġrali hekk u għax hekk u għax, qed ngħix il-preżent għax jien għandi hemm wara. Ġifieri, għalhekk nibqa' ngħid illi Eħe, nerġa' nagħmel l-istess u no regrets. Di vera, hemm ħafna, ħafna, ħafna, fil-fatt dik kienet għalhekk vera xtaqt nagħmlu diskors, diskursata flimkien. Illum il-ġurnata u ħafna biża, anka naħseb mill-fertilità jibżgħu li once li jaqbżu 35 mhux ħajrnexxielhom jinqabdu pregnant in-nies, I mean jisqgħu min u biologically huwa l-każ li once li mara taqbeż it-thirty five iċ-chances jibdew jonqsu il għaliex il-bioloġija tal-mara hija magħmula hekk, biss ma jfissirx illi m'hemmx ċans kompletament u ħa jkun hemm problemi żgur, il għaliex dan jaf ikun hemm xi ħadd li għandu fuq twenties illi kellu l-problemi, u mbagħad għandek lil xi ħadd illi pereżempju ta' thirty eight Burova ma l-ewwel darba rnexxilu jinqabad pregnant. Kif? Ifen da kull persuni hija differenti, biss jekk jien kif x'nemmen jiena u minn xed neskludi dak li tgħid xjenza u mhm. tobba li ta' ċertu età hemm iktar riski, ġifieri minix ħanidħol fiha. Mhm. Imma jien nemmen ħaġa illi met inti qed tgħix ċertu biża', awtomatikament il-ġisem ħa jirreactja għal dak il-biża', ħa jkun hemm ċertu blockages. Ġifieri jekk inti jiena dħalt f'dak il-mindset li whatever happens qed jiġri għalija. Ġifieri jekk jiena nixtieq llum li ikolli tfal and it's not happening ifisser li sinjal li ġo ħajti mhijiex tajba għall-mument tiegħi bħalissa. Hemm options oħrajn illi xorta ma nixtieqx nidħol fihom għaliex kull persuna hija differenti. Eżatt. Jien pereżempju mbagħad kont ngħid eħe mela I've set my mind illi jien nixtieq tfal. Ma jkollix biological kids, jien I'll go for adoption. Għaliex hemm ħafna tfal, imma dik hija mbagħad opinjoni personali. Eżatt.
Bħal ma għandi hawn opinjoni personali fuq l-IVF ngħid mela la ma setax ikollha biologically mhux ħambabas mbagħad. Imma dik hija it's a personal thing. Eżatt. Ġifieri qas irrid nidħol fiha kif wasalt għalija. Imma il-fatt li I let go of fear, I let go of guilt, kien hemm meta kont iżgħar fejn kelli problemi jien fiżiċi li Mosħu li kienu jżommuni milli jkolli t-tfal. Ok.
Imma mbagħad meta ddeċidejt u I let I let go of all the fears fil-verità. Mhijiex faċli daqs kemm tinstema'. O żgur.
Għax trid eħe ħafna xogħol biex tasal għaliha u mhm. dejjem il-biżgħat dejjem jitfaċċa oħra u telibha, titfaċċa oħra u Imma meta inti ġismek, għax ovvja, jien nemmen li it's so holistic thing. Dak li naħsbu, ovvjament il-ġisem ħa jirreact għalih. Jiġifieri li rrid ngħid hija once I let go of certain fears u mbagħad I was open li whatever happens it's gonna happen. Għax sinjal li minn hemm għandi ngħaddi. Ħaġa oħra, insejt kienet, Kont għansemmi xi ħaġa importanti u nsejta all of a sudden. Eh, ħaġa oħra hija li kon li għalkemm jgħidulek li hemm ċertu eh, riski ta' diżibiltajiet, ukoll jiena kont open illi jekk ikolli tarbija b'diżabilità, sinjal li minn hemm kelli ngħaddi hemm xi ħaġa aħjar għalija. Ok.
Allura,
neħħejt dal-biżgħat kollha. Once li neħħejt dal-biżgħat kollha, I was open. Li taċċetta dak kollu li jiġi għalik. Għax temmen illi kellu jkun għalik jisu, l-esperjenza ta' ħajtek. Meta kont ila bil-kbir, bedik, kont għadni ġo salon. U ħafna kien jgħidu li u jien kont nħoss li bwaj, mill-ewwel Kif konna fl-Ibtqila, li rell żejt l-Ibtqila qabel immissjajt l-ewwel period, I was so in touch with myself at that time, iktar mil-lum. Għax ovvjament kelli ħafna inqas affarijiet mil-lum ħajti. Nis kien jgħidu li u le laqwa li jiġi b'saħħtu u jiena risposta tiegħi kienet tkun laqwa li jkun baby kuntent. Għax għalija, tgħidli, mhix importanti l-baby jkun b'saħħtu, mhux ovvja importanti? Imma ma kinitx hi t-top priority, għax tista', għalija tista' tkun f'qiegħtha sodda u tkun ferħana. It-top priority tiegħi hija li you live a happy life. In whatever situation you're in. Mhix dejjem faċli. U żgur.
Imma hekk kont nara, allura jis nidħal jisa l-mindset tiegħi fil-verità. So,
Kif jirnexxilek tibbilanċja l-ħajja ta' omm b'żewġt itfal żgħar mal-ħajja tax-xogħol? Jirnexxilek issib bilanċ? Ara, dak ma' kull ħaġa oħra qatt ma tiġri overnight. Eżatt.
Ġifieri,
illum il-ġurnata apparti żewġt itfal, saħt erġa' jiftaħt il-business tiegħi li was it easy biex insib bilanċ ngħidlek le għax għaddew tliet xhur miftuħin u xi tliet xhur oħra biex irranġajt il-post. Mhm. Biss minn naħa l-oħra issa tinħoss li qed insib bilanċ, insib posti kif immur nagħmel l-appuntamenti, naħli ħin biex imur tfal ikun hemm ġurnata fejn ċ-tfal tiegħi mhux ħajtkellmu wkoll, ġifieri għax nemmen ma kienx choice biex jiena mmur għax-xogħol. Kienet choice li nieħodhom iċ-childcare għaliex ħassejt li that was the best option għalihom biex jitgħallmu u jikbru bil-mod tagħhom għax id-dar ovvjament ċertu affarijiet jiena m'iniex kapaċi nagħmilhomlhom. Hemm min aktar imma apparti dik li għandi l-għajnuna taċ-childcare u ġieli one se week imorru għand nanna u one se week imorru għand nanna oħra, ġifieri ta' jkollhom darbtejn fil-ġimgħa wara ċ-childcare għandi l-għajnuna tan-nanniet. Ma nkunx irrid li nitfa' l-piż fuq in-nanniet imma iktar milli dik għax nixtieq ingawdihom jien ukoll. Ġifieri sakemm sibt dak il-bilanċ, it wasn't easy. Imma issa Sibtu, ġifieri naf li eh at a certain time, mela jien dak f'dak il-ħinijiet ma jkollix appuntamenti hemmhekk ħa illum pereżempju għada ħa nqum xogħol allura rrid insajjar nilħaq naħseb li ħa nsajjar xi ħaġa li l-għada kemm tissaħħan mhux irrid nibda mill-ġdid. Eżatt.
Ġifieri sakemm sibt Ir-rutina tiegħek. Ovvjament it-tuk tajn bħal kull ħaġa oħra. Ekku. Ekku. Imma mbagħad xi kultant imbagħad jirqal on top, xi kultant tagħmel fil-ħuxu, xi kultant. Mbagħad you work around it. Eżatt.
Coming from a person li nagħmel schedule, rrid nżomm magħha, U kollox, it wasn't easy, mhm. imma tfal għal-muni li isma, you need to be flexible. U għed nitgħallem. Kien inkun jisni eh, chewing gum nitgħawweġ u ġieli nkun jisni sokta siġra li ma nistax nitgħawweġ ma għaddi għandu b'ditej minn ibati. Jien. Allura nirrealizza li being flexible and flow with things Hija ħafna inqas diffiċli It's all in my head illi rrid kollox eżatt kif irridu jien. Allura llum il-ġurnata tgħallimt illi biex insib bilanċ I just flow with things and I prioritize. Ma jfissirx li ma jkollix to-do list, għax dik dejjem nagħmilha. Ah, bla dubju.
Imma minn dik to-do list lilek organizzata wkoll. I prioritize.
U magħha to-do list xi kultant iżid u mbagħad xi kultant awtomatikament Ikun hemm xi ħaġa li tillidjani għal xi ħaġa oħra li nkun nipposponi u ngħid ups issa ċans. Ġifieri, u mbagħad tiġi weħidha, tidħol f'ċertu qasnejt rutina, tidħol f'ċertu flow għax qasi rutina. Ekku.
Illi it makes it easier to balance things out. U naħseb li tħossok iktar bilanċjata minn meta qabel ma kellek it-tfal il-fatt li titmur id-dar u hemm xi ħadd jistennik u forsi qabel taf li ma kien hemm ħadd jisu jistennik. Tħossok iktar bilanċjata minn qabel? Illum għandi iktar mħabba lejn il-ħajja fuq hekk. Għala? Mela qabel kont nirraġuna u qabel ukoll Kelli ċertu nuqqasijiet, speċjalment boundaries, healthy boundaries. Qabel kont nirraġuna, u iwa, m'hemm ħadd jistennieni d-dar, il-klieb kollu għadu miegħi, kont nixtraxxaħ, ġifieri, m'hemm ħadd jistennieni d-dar, mela billi nżomm appuntament ieħor. Dik it-tip ta' ħajja li m'għandix skop għal ammur id-dar, ma m'hemmx raġuni għal ammur mhm. id-dar, waslitni għal ċertu zbilanċ f'ħajti mhm. li kelli bżonn nieħu anka kura għalija, kelli bżonn anka nieħu terapija għalija. Għax meta bdejt insaqsi lil nifsi, 'Isma', għal xiex qed naħdem das-siegħat kollha, ġieli mill-ħamsa filgħodu sa ħdax ta' bil-lejl bin-nies ġo salon u l-għada nerġa' mill-ħamsa filgħodu sad-disgħa. Ġieli jkun hemm klijenti jġibuli l-ikel għax miskina għadek hawn u jġibuli l-ikel. Taf kif? Tibda tirrealizza, 'Isma', qed nagħmel din għax nieqsa mill-flus jew qed nagħmel din għax ma nafx ngħid le? Illum il-fatt li hemm it-tfal, mhux qed ngħid għax għall-partner le, ta' imma l-partner jaf ikun iktar understanding. Eżatt. Anke aħna bħala adulti ngħid eħe għax dak jista' jifhimni, it-tifel ma jifhimnix li isma' l-mommy kif għadha ma ġietx, sa ntmiena ta' flaxija l-mommy ma ġietx ta'. Eżatt. Kif kif kif ħadd fehmu għax daw għandhom rutina. Bħalma għandhom rutina l-annimali fil-verità. Ekku. Tgħidlek qabel it-tfal mal-klieb? ċertu affarijiet iva. Għax daw ma jafux jaqraw l-arloġġ imma jħossu li sar il-ħin u l-mommy għadha ma ġietx, x'ġara? Allura jiena I have to be there. U imbagħad xi tidħol id-dar u tara l-feheb.
Priceless. It's priceless.
Ġifieri anke l-fatt li ġieli jiġi jibki t-tifel. Xorta, it's priceless, tgħidli għax qed jibki kemm inti. Imma l-fatt. Imma hemm xi ħadd Illi dat-tifel Ġiel għall-Camfert.
Ifittxni għall-Camfert, mela ġo moħħi l-Allu, I'm so important to him, allura I make it a point li I'm there for him. Dik hi. Dik hija s-sens tagħha, is-sens ġdid li ta l-imħabba li tani iktar għand il-ħajja. li ovvjament hemm responsibilità ta' żewġ umani żgħar. Ma tibqax tgħidilhom babies, ta' umani żgħar għax jifhmu kollox.
It-tfal jgħallmuna ħafna at the end of the day. Jgħallmuna ħafna, ġifieri jiena nħoss li qiegħed hemmhekk biex niggwidhom, mhux biex ngħallimhom, biex niggwidhom. Huma tgħallmu lili. Huma jgħallmu lili għax jiena rrid nitgħallem kif nikkontrolla, mhux nikkontrolla as such, kif I contain and manage my emotions. biex lilhom ma naffettwahomx ħażin, imma fil-verità qed nagħmel ġid kbir għalija. Li xi kultant ikun qed ngħajjat u werża' u u calm down. Ejja nibdew pass pass. Qed nagħmilha għalija, mela minħabba fik jien qed ikolli nitgħallem din, mela qed nibbenefika jien u mbagħad din dak li qed nitgħallem jien qed ngħaddih lilek. Ngħaddih lilek, eżatt.
Li
fis-sitwazzjoni tiegħi, mhux qed ngħid ta' kuljum, il-ħin kollu tiġri hekk għax ġieli niżgarra, imma l-maġġoranza eħe, jgħallmuni ħafna. U meta nitlifha ukoll, meta eħe ġieli nitlifha għax I'm human, u mbagħad nirrealizza u tgħallimt niskuża ruħi wkoll, anke ma' tarbija. Vera, xi ħaġa tagħmel effett għax huma ħajjitalmu li meta inti forsi ankuma qabżitilhom jew irrabjaw għal xi ħaġa tfal ikollhom ħafna emozzjonijiet li jisom ikunu għadhom fetta li ma jistgħux jikkontrollawhom sew. Il-fatt li qed l-ewwel mama orajt qabżitilha. Ma wara skużat ruħha. Ġilli ngħidlhom isma' sorry, I got upset, ma kellix, vera inti għamilt hekk, imma jien ma kellix għalfejn nirrabja b'dak il-mod. Ma apprezzajtx x'għamilt, imma ma kinitx ir-reazzjoni tiegħi ma kinitx tajba, ma kinitx Setat kienet aħjar. Ir-reazzjoni tiegħi ma kinitx ekwivalenti għal dak l-għamilt. It was too much. All right.
Li
Ġiet Tumal because Mommy Mommy is exhausted. L-Mamà kienet għajjiena, so niskuża ruħi. Ma kienx ħaqqek dak la dik il-punishment. All right, ok. F'dak il-mument għajtulek għax hekk ħassejt. Ma ma kienx ħaqqek. Għal l-azzjoni li għamilt. Dik l-azzjoni ma kienx ħaqqa dak l-ammont kbir. Ok.
Allura anke hemmhekk lilhom mbagħad qed Huma awtomatikament qed jitgħallmu li isma' il-valur tal-affarijiet. Tal-affarijiet ekkom. Mela jiena naħseb illi iddiskutejna ħafna affarijiet interessanti, tallimt ħafna llum minn għandek nisimak, ħad gost ħafna ħafna ħafna nisimak. Tiskanta kemm hekk xi ħaġa li pereżempju forsi tgħid Persuna ħa kbira x'nista' nitgħallem minn għandha pereżempju fuq motherhood. Jekk jiena qed nesperjenzaha wkoll imma. U inti sirt omm qabli.
Jiena sirt omm qablek imma vera togħġobni l-perspettiva tiegħek Nieħu gost nisimgħek li għalkemm jiena sirt omm qablek u forsi kelli l-esperjenza qablek, dik li ridt ngħid billi dan għax ma wordjajthiex tajba, xorta li għalkemm inti sirt omm warajja, Xorta nara, nieħu gost nara l-perspettiva tiegħek u l-mod ta' kif trabbi t-tfal tiegħek, li inti persuna li għandek iżjed esperjenza fuq ċertu affarijiet tal-ħajja u għaddejt minn esperjenzi li jien m'għaddejtx, allura forsi tara, tarahom minn lenti differenti milli narahom jiena. U tgħallimna ħafna, bis-serjetà, u llum vera ħadt gost niddiskuti miegħek. Grazzi.
Dil-ħaġa rrealizzajt illi kull ħaġa nagħmlu tiġi minn ġo fina. Mhm. U kull ħaġa li nagħmlu li ma toġobniex għax fil-verità meta tkun irrabjat ansjuża, fil-verità lilna nfusna qed iddejjaqna. Mhm. Flok nistaqsi qalet nagħmilha, Insaqsi lil innifsi x'għandi nieqes. U ħafna drabi tkun self love. So dik li tgħallimt. Li mbagħad once li you get there, u għalhekk dik kienet ir-raġuni għala minkejja li ħlift, kemm ħlift fuq li ħlift li ma nerġax nidħol fis-settur li kont fih qabel, dik hija l-ħaġa li reġgħet ġabitni lura. Għax mill-post ta' fejn Qiegħda li qiegħda f'ambjent fejn dak li jkun nista' di mhux ngħallimielu da.
Tittrasmettiha forsi? Nittrasmettiha.
And then it's up to the person jekk iridx joħodha jew le. U mill-esperjenzi li nisma' jien nitgħallem minnhom u minn dak li tgħallimt jien ngħaddih lil ħaddieħor. Ekku.
Jiġifieri normalment Dik li jiġri l-ċeħrejn ta' ġo għas-salons ta' hekk u hekk u hekk normalment ikun illum il-ġurnata dawwartu evolvejtu iktar milli dawwartu għal mod kif nitgħallmu minn xulxin, jien mill-esperjenzi tiegħek, jien għaddejtha Proċessajta u għaddejta. U għaddejta. U m'hemmx għax jiena mader aħjar, għax ma teżistix jiena u. Kulħadd ħa jagħmel l-aħjar għal uliedu. Fil-verità kulħadd jagħmel dak li jaħseb li hu l-aħjar għal uliedu.
What you know best.
Ekkun.
Issa
jekk ġibt esperjenza ta' xi ħadd u applikajtha, good for you. And good for those kids għax fil-verità dawk huma l-futur tagħna. Ekku. Grazzi ħafna tal-li qsamt l-esperjenza tiegħek magħna. Thank you.